Çybynyň ýazan hekaýasy. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda tomsuna gurak, gyşyna bolsa ýyly geçýän bir tokaý bar eken. Bu tokaýda hemme adamyň düşünjesine hormat goýýan Bir patyşa bar eken. Tokaýyň patyşasy bolsa ýolbars eken. Ol ýerde hemme kişi parahat durmuşda ýaşaýar ekeni. Günlerde bir gün patyşa ýolbars tokaý ýaşaýjylarynyň arasynda bir bäsleşik gurnajakdygyny aýdypdyr. Ýolbars bäsleşige gatnaşmak isleýän hemme kişini bu bäsleşige gatnaşyp biljekdigini aýdypdyr. Bu bäsleşik hekaýa aýtmak bäsleşigi eken. Aýdyp beriljek hekaýa diňleýjilere öwüt-ündew beriji hekaýa bolmaly eken. Patyşa Ýolbars hemme kişiniň hekaýasyny diňläp, birinji orny özüniň seçjekdigini hem aýdypdyr. Ýaryşda kim birinji bolsa, patyşanyň weziri bolmaga mynasyp boljakmyş. Bäsleşigiň habary tokaýyň hemme ýerine ýaň salypdyr. Ähli haýwanlar Ýolbarsyň weziri bolmak isleýär ekenler. Olar özleriniň aýdyp berjek hekaýalarynyň gözlegine çykypdyrlar. Dalaşgärler tokaýyň akylly haýwanlaryna aýlanyp, olardan maslahat sorapdyrlar. Soňra bäsleşige gatnaşjak haýwanlar hemme taýýarlyklaryny edip, patyşanyň huzuryna gelipdirler. Ilki bilen owadan sesi bilen bilbil başlapdyr. Ol mylaýym sesi bilen oturan mähelläni jadylapdyr. Bilbilden soňky bäsleşige gatnaşýanlaryň hemmesiniň umytlary gaçyp başlapdyr. Soňra syçan öz hekaýasyny aýdypdyr. Hekaýany hemmeler gowy görüpdir. Syçandan soň Towşan we beýlekileri öz hekaýalaryny aýdypdyrlar. Bäsleşigiň netijesine garaşyp duran wagtlary ol ýere Çyban gelipdir. Duruň dostlar, meň hekaýamam diňläň! diýipdir. Syçan oňa gaharly, Bolmaz, gijä galmaly däl ekeni, diýipdir. Ýolbars, Duruň dostlar, belki, iň gowy hekaýa-da Çybanyňkydyr, ony diňläliň, diýipdir. Çybyn patyşa sagbolsun aýdyp, öz hekaýasyny aýdyp başlapdyr. Şeýle kiçijegem bolsa, ol ýolbarsa nesihat edip başlapdyr. Beýleki haýwanlara Siz hem paýyňyzy alyň diýipdir. Haýwanlaryň hemmesi gülüpdir. Olar Heý, beýle-de bir hekaýa bolarmy diýipdirler. Olaryň edýän gürrüňleri çybynyň piňine-de dälmiş. Bilbil. Indi patyşamyza akyl bermek saňa düşdümi? Naläjiden çybyn. Şunça haýwanyň arasynda diňe sen akyllymyň? diýipdir. Ýolbars bolsa çybyny hoşallyk bilen diňläpdir. Patyşa, Ýolbars, çybynyň hekaýasyny gaty gowy hekaýa eken. Hekaýaňdaky iş dolandyryjynyň edýän adalatly hereketi mende uly täsir galdyrdy. Seň aýdyp beren zatlaryň dogry. Özem örän gowy zatlar. Soňra Ýolbars beýleki haýwanlara, Ine dostlar, şu meň täze wezirim. Çybyn patyşa sag bolsun aýdypdyr. Beýleki haýwanlar patyşadan söz isläpdirler. Olar, Siz hekaýalara adalatly baha bermediňiz, ynsaply boluň! diýipdirler. Patyşa Ýolbars olara şu sözler bilen jogap beripdir, Hakykat haçanam bolsa